E siman drùk. Siman ku hopi evento, manera boso nan por a mira, e elekshon a sosedé riba dia. Binti uno. Binti uno di mart, korekto. Masha masha danki pa e yudansa riba e fechanan. E, dus, awe nos ta biba pa e ofertesei. Solamente hopi ke esei dus tur kos ku tin relashon tokante e elekshon ku a pasa ei. Dus danki pa tei. Promé ku tur kos kòrda subskrèna pa Manrax ta dor totalmente gratis. Kòrda kòment, kòrda like e episodsnan tambe. Mi ta bai spera ku bosan gosa di e episod aki anto ku bosan por wòrdu tambe eduká, informá korektamente paso awe mi tin un deskundig, un kunde den e materia. Un persona cu hopi abilidad academico e mi bon brother Wido Royer. Tur hende cu nos a caba e cinco, seis episodes caba aki nan cu nos. Pa esonan cu no conoce mi, mi nomber ta Manuel Rios. Anto manera mi a bisa caba nos a bay papia over di eleccion cu a caba di socede ey, a kibra record. E bo sa ami ta un persona cu no tin e mesun konosementu ku abo anto mi ta kere hopi persona kinan na Kòrsou no tin e konosementu aki dus mi di bo sa lo ta lo ta hopi great pa nos pone esaki eigenlik nos mester hasi e episode aki promé Promé kolekshon sa. pero bo sa bueno next time hopelik nos por hasiel e eri aki kuater aña Aki kuater aña sa so bon laga nos bisa next time paso bon sa ki lo si si pasa. si si si dus laga nos kuminsá ku laga nos kuminsá ku e parti di e entrega di Ah sorry, prome ku nos kuminsá actually nos ta na Captains, Captains Sports Bar, m'a hedi lubidá e e mihó lugánan pa kome wings, esei si mi ta bai bisa bo, mi bai kiba ta bai kome nan, e nan tin un menu nobo, menu kart nobo, dus bo sa bin check it out,

Dus, bosan pidi esei sigur aki nan to bosan bo sa purba e kumindanan nobo ku tin e menu karta hopi hopi afi. Dus chèk esei out. E manera mi a bisa, laga nos kuminsá yori riba e parti di entregá e e lista di bo partido. Pasobra mi a wak ku esei ta bai tabata kon un hinterun event riba riba su mes. E kontáme un tiki daarover, un tiki konteksto. Ke esei ta enserá, ke ta e requirements nan pa bo tin un lista anto pa entreg'é la mes. Bon, Manel, bo sa, elekshon tin hopi folklor kuné. Elekshon di Kòrsou tin su kosnan ku ta bai hopi bieu, hopi ku antaño ku teinda ta manifestá, anto ta un selebrashon bunito di demokrasia. E promé kos ta ku, ya, ora bo ke bai elekshon bo no por bai sin bo lista. Bo por ta asta un hende riba lista i esei a pasa tambe. Pero bo mester entrega bo lista, sey ke men di prome ku bo bai entrega bo mester pasa dor dje proseso, sa ki informashon tin, tin varios reunion ku ta tuma luga pa splika e nannan ku ta siña pa prome bia. Na unda bo tin ku entrega ele? Awor aki e ta na Konseho Supremo Elektoral, e ta situa den Skalo, anto antes tabata na Kranshi, no sé si bo ta kòrda, e Bevolkingsregister ku e elekshon tabata huntu na dos mil binti uno a binti ota binti uno nan pasa e lei ku ta hasi e independiente Conseho Supremo Electoral i esaki ta di dos elekshon ku nan a organisá. Tabatin vários inovashon ku pami ta hopi importante un esun mas primordial tabata ku tabatin un un sala kaminda nan por hasi pregunta na e kandidatonan anto pami esei tabata un Bo sa un level playing field ku asta e hende ku pa promé bia ta bai hasi esaki ta den varios a haña nan fair chance pa splika ken nan ta kiko a pone ku nan a lanta bin hasi esaki i pa mi tabata bunita un partido ku normalmente ami lo no a ni konsiderá vota p'e a resaltá aserka mi anto esei pa mi mi ta imaginá mi ku tur hende ku a sigui esei tambe lo mester a eksperensiá un forma òf otro di esaki. bo mester paga esempel dos mil florin bo tin paga pa participa pa bo participa bo mester tin tur e nombernan correcto tur e informacion correcto bo mester tin pas foto firma tur e pregunta clave akinan prome cu bo a siga ca detayesnan e personanan aki mester tin nacionalidad Hulandes? Hulandes, correcto. Bo no, si bo no tin nacionalidad Hulandes bo no por participa pasivamente ni activamente den eleccion. Ok, ok, ok. Pasivamente ta cu, si, pas foto, firma, pasobra di mes bo ta riba lista cu mas hende, dus bo mester bay di acuerdo cu ey, e hendenan aki, bo sa bo tin un firma, pa bo sa ken tur ta bai huntu ku bo. Okay. Ante kos aki tabata great, e ta bon organisa ku polis, ku, pero ya bo mester a tin partido ta bai out of their way pa haci un carnaval, a ta tin un tempo ku Mane un parada. Mane un parada, pero a ta tin un tempo ku un partido politico a bini ku helicopter, baha su lider, esaki tempo e kranshi tabata na White Hat, baha su lider einan, anta nan a kana dje einan, ante e partido e tempo ei ku tabata su kontra. Nan a gana e temporada ei? Sí, nan a gana. Bon, depende di ki bo ta yama gana, no? Pasobra tin bia ku bo por gana, anto no forma e gobièrnu òf bo. Ku mas zetels. Sí. Ok. Anto e partido kontra JC a kana for di nan sede na otro banda yega Scalo, anto White Hat. Anto ora nan yega den, nos no tin nada fancy, nos a bin ku nos pianan ku Dios mester duna nos, ke men bo sa e interplay di bo otro tabata masha great mester tempu den. Sí, No, awor, ok. awor kita mi mes Dus- cosas. Un, un amigo carnaval, otro amigo CU, um, Ok. tinha bina pia. Hopi great. Anto kon bo haña e e e diversidad di ehm di di partidonan ku tabatin e aña aki? Bon, diversidad, cada un ta Diversidad den purba. sentido di bo sa no ta no no ta e mesun ya atrobe nos tin esunnan grandi, PNP, MFK, etcetera, pero tatin mawak hopi hende, Anto hende grandi ku a dun mee ku e elekshon e aña aki. Sí. Taki Wido. Hey, ate kon nan ku bo primiti mi den. Grasias. Grasias, grasias. Ta nos tabata aki e alitasnan, pero laga nan, nan ta hopi kayente siwa, dus laga nan, laga nan frentiki. Sí, dus, Holi bon suaw. Suaw. Bo tin algun partido nobo? Bon, tabatin at this point paso algun di nan ya cabo bo ta mira señal di desintegracion. Miho Corsou bo ta tin dos lista cu ta tin un of dos persona riba dje mi no ta corda nan nomber awor aki paso nan no a pasa pre-eleccion. Ah e cu e tambe tin? Si, paso nete así mi ta bisa, bo tin cu bay pre-eleccion no ta zomaar bo ta lanta bisa ey ami ta partido nan ta vota pa mi, bo mester haña un por shento di e votadonan di e hendenan ku bai vota e ultimo elekshon. Ultimo elekshon ta tin asina tantu hende bai vota ku el a subi, anto el a hasi e mas difisil biaha pa partidonan chikitu pasa e preelekshon. P'esei bo ta mira ku algun partido a disidi di join otro. Bo ta mira kèm huntu ku Un Cambio pa Kòrsou, i bo ta mira man ku pen. Zoizo lo bo a traha hunto caba den un coalition dus why not join y traha un lista fo'i cumisamento y for al scapa bo mester dolo'i cabeza y bay pre-eleccion ey paso ta dos eleccion bo ta bay den un span di three months anto bo tin cu introduci bo mes y defende bo mes una bes bo pasa amen desde año e negocio e parti di pre-eleccion aki con con mi tin cu mira dus hende ta bay bota riba e dia ey tambe di pre-eleccion? Si antes ta tabata cu bo ta firma lista ta hende nos ta yama e firma lista den boca e pueblo. Bien bo ta cana busca firma anto ora bo pasa cantidad di firma pero ya bo mey a sa con foul play por undon su rol y nan nos awor aki ta echt organisa manera un pre eleccion tin simi no ta era dies urna caminda bo por acudi pa bo duna bo voto e hecho cu bo ta voto pa e partido no ke mende cu necesariamente of ta sostene e partido nan e bisec asina. E echo ku bo ta sostené no ke mendi ku bo ta bai vota pa e partido. E ta djis bo ke duna nan un chèns, bo ke habri oportunidat pa nan bai. Ok, e ta duidelijk, e ta duidelijk e parti ei. E bo kabi menshoná tambe eri ku pa purba evitá òf pa purba tòg pasa e parti di preelekshon hopi partido ta kuminsá traha huntu ku otro. In this case Manpen e. Ku Maya move maestral by the way. Exacto. E pregunta akinan ta basically ki ki ki tipo di no solamente advantage pero tambe desventaha tin riba esey. Paso mi ta wak ku tin hopi lider den e partido tambe. Bo a komprende mi? Wak, tipikamente den un partido tin tres lider. Tin e lider ku ta na kabes, esun na kabes di lista. Bon, kuater lider eigentlek, bo tin e presidente dje partido ku ta mas pasivo, e lider ku ta na kabes dje lista, lider politiko, bo tin e lider di esun ku ta duna sèn, paso pa elekshon ta elekshon den ku e sèn. Esei ta normalmente kiko? Number dos? No, mi sa ki numero dos, a tin bienta ta riba lista, pero e ta lider di e organisashon somehow. Anto bo tin un vote getter, un hende ku ta popular, e tin un boka, i tin bia bo tin multiple di esaki. Bo ta mira por ehempel MFK tin varios diénenan aki, bo tin lider polítiko señor Pek Pip Sas, bo tin presidente di partido señor Sey van Heijdorn, bo tin awor aki vote getter ku ta Minister Silvania, bo tin di mas ministernan tambe ku a skor ariba di tres mil voto i bo tin parlamentarionan nuebe den e último kuater aña ku kada un tabatin nan aspekto ku nan por a trese dilanti i bo tin un gevolmagtigde minister señor Carlson Manuel ku tambe ta den e mix. pero tipikamente bo tin e kuater rolnan aki esun ku ta lider politiko, presidente di partido, vote getter i tambe esun ta trese sèn. Tin bia òf e mimei un fundraiser pasobra e kos ta keda manera ta bo sa ta bo e mesa no tin bia tin un hende ta hopi bon den netwerk i trese fondo pa partido por hasi loke tin gana hasi tin bia e kos aki ta un persona. Na Hulanda por ehempel, Wilders ta e mesun persona aki pa tur cos. E ta presidente, e ta lider politico, e ta vote getter, e ta whatever. Anto, ey, Firulais ta join nos aki. Sí, sí, sí, nos e wings ta, e wings ta no mes mes. Sí, sí, sí. Pero, ta cos ta resta. Um, bo ta mira cu na Corsou E balanse por move di tempu pa tempu, tin hende ku bo ta mira ta figurá riba esun lista bai e otro tin bia bo ta mira e fluho di sèn tambe ta kambia no, mi ta kue un ehèmpel den bo ta mira trabou pa Kòrsou a bai pa un sede un tiki mas orgániko pero obviamente di mes e sosten pa e partido a kambia e hendenan ku tabata kontribuí i yuda ku e nètwèrk tambe a disidi bai otro partido. Nos tur a kone'ki ta ta dinamikanan di politika ku durante añanan bo ta mira ken ta ken, kua ta kua, to awor ku nos tin e resultado kiko ta kiko. No, mi ta esei hopi mas Serando. Hopi hopi interesante paso atrobe ta na final bo ta haña e ku e aña aki mi ta kora esun bia pasa paso esei ta maki mi ma maki mi te ku awor aki dos elekshon. Papel aki tabata masha grandi mes. Sewa. E koe tabata manera kòran di antes nei. Bo sa bo ta habri el'e punta pa punta. Bo sa ta tin dos kaha na una banda. Si. Hopi grandi. Pero e e e pregunta ku mi no ta logra di òf e duda ku mi tin ainda ku mi no ta logra komprendel ta kiko ta determiná e posishon ku bo tin riba bo lista. Ho! Pa kada partido keda diferente. Ta tin bia e kos ta rais di hopi pleitu. Sí, exacto. Pasobra ami kier sa ku mi ta esun mas grandi ke afu. Anto ora bo mira e lista, mi awor ke bo mira MFK, señor Silvania a hal. mas tanto ku e lider politico. Anto awor aki e pregunta ta ok bon ken ta bi ken tin ku bira lider? Anto segun mi m'a komprende ku señor Pisas tambe ta bisa sa esaki ta mi ultimo elekshon of e ta mas na final di su karera paso ya awor aki ta bai ta dos bia prome minister tras di otro. Anta e por bira dos bia maksimal prome minister? No no no nos no tin term limits kimen nos por ta kuantu ku bo ke Permite maginami cu e mes ta bisa, ey bosa no, pa exito dje partido, despues dje aki mi ta lagu'e na otro hende, pero tambe bo tin rising star den e partido, bo tin señor Hato cu ta un hoben, tin ainda, mi ta kere daki cuatro aña ta dje hoben ey mas, pero tin ainda hoben, tambe prometedor, ya, varios dinamica tin, anto bo no sa por ta den e periodo di eleccion aki. gobernashon aki ta bini un hende ku tambe ta rising star den parlamento ku ta bo sa show case un tiki talento pa move dilanti entonces di mesa wor aki nos tin nan a gana abrumadormente dje stres asiento aseki nan por goberna nan so sigur sigur den nan ta bai tin un mi ta imagina mi un tiki tenshon pa ken ta bira siguiente lider òf ken ta poseshona su mes lastu biaha esaki a pasa mi ta kòrda tabata ku. Pero esei ta ora e desishon ei ta wòrdu tumá interno den nan partido. entrená ku nan. Si, típikamente miembronan ta disidí, pero e echo ku bo haña hopi voto ta konta pasobra ya, e dul dje partido tabata bo haña voto. Dus, lastu biaha ku ke pasa tabata tempu señor Gerrit Schotten tabata den Partido Man, el a haña mas tantu voto ke lider, disidí di funda su mes partido ku awe ta e MFK ku a gana. Mi no sa, mi por bisa bo kiko ta pasa, ta vários faktor ta determiná esaki. Bo ta mira tambe cu den un partido manera Nacional awor aki Ruysandro Saintje a score net dos shen voto menos cu algo mas cu dos shen voto cu señora Larmony Cecilia. Esaki mi tenia aki nan si. Nos a pone nos a pone nos a pone el den e editing nan. Ta bon pa data paso si dus e ta pon mi sa pone bo pensa cu hey e meneer aki ta mustrando ta ta haya acogida cerca pueblo anto bo tin cu cuminsa pensa di posiciona e como lider of Nos a kuminsá duna e ròlnan tin ki mas importante. Korekto, korekto. Ok, ok, ok. Dus nos tin e base kaba ku ta basically bo ta entregá e part, e lista di bo partido tin preelekshon, bo ta hasi esei, e ora ei preelekshon ta kaba. Awor nos a kana bario. Esakto. Yes, ta laf den esei. Esakto. Kon kon esei ta bai? Kuantu kuantu Cuanto siman of luna mes tin entre pre-eleccion cu eleccion? Un luna. Ok. Cana bario. Propaganda. Si mi ta dos luna mi ta di. Pero e ta basta largo. Marketing etc. Etc. Con esey ta bay. Cana bario ta lastig paso actually ta e parti mas bonito di eleccion paso bo ta ser reconoci cu bo pueblo directamente bo ta bay nan cas bo ta tene historianan pero e ta un Organisashon van e wèlsta. Ami no a yega di kana bario sta lisè ku niun partido, pero di tur loke mi ta tene e koordinashon awa eis ke mi ami ta pensa e parti organisatorio mesora no. Anto bo sa bo tin ku sòru pa trinta hende yega pariu un kaminda. Bo mes sa kon difísil e kos ei ta. Anto e kos ta tuma bo henter un dia, ta den bo ora liber, djadumingu, djasabra, kana bario, tin tin bia bo ta un partido ku no ta deseá den e bario ei, Su bo no a cumpli cu deseonan anterior por ta un hende ta manera, mi ta bisa doña dje bario pero e bario ta cubri caba, entonces bo sa cu bo no ta drenta, bo sa tin varios cos cu bo tin cu hou rekening cune pa bo cana bario, pero si ta un cos un dje cos di mas rewarding di di di bay eleccion conoce bo pueblo anto tin e verhalnan ey pa ora bo bay un entrevista bo bisa mi a conoce tal hende na boca samí mi a conoce tal hende na canga etcetera mi conoce e persona mi conoce e verhal anto mi por haci un diferencia den hende aki su bida p'esey mi ta politico. Cuanto cuanto bo ta kere e e e campaña di eleccion ta sali monetariamente pa un partido especifico? Ban bisa e partido di mas grandi cu tin cu in this case e aña aki tabata por ta MFK. Mi mi no por bisa pasobra mi no tin bista riba con e transakshonnan ta bai, es tin bia bo ta haña patrosinio tambe, un kompania ta bisa bo, Hey, bo sa mi ta duna bo deskuento tal, ke no importa e kos a kosta mas tantu ku e mester ta, mi wak por promedio mi ta komprende aki nan na Kòrsou ke ta sali entre tres, tres, como?

you name it tin asina nan cos ta bini den un campaña politico e ta hopi dificil pa pin point loke bo ta mira tin hopi activacion ke men hopi evento e mf kata tin un serie di evento fenomenal e bia aki si bo kue kore met di jetski ku palu pek nan parada nan nan fiesta nan pa colmo lo kai pareho ku carnaval ke men mi no por pone un number di cos aki pasobra mi por bisa bo e cos aki ta costa. si bo ke tin si bo ke tin fair play den e evento aki ku ta elekshon kon bin un partido grandi por gasta mei miyon asina nto un partido chikitu no por hala esei anto esei lo afektá e resultado na final. Bo sa ta p'esei mi a kuminsá bisa ku na e dia di entrega di lista e Konseho Supremo Elektoral su entrevista tabata interesante paso awor aki bo ta bai trèk un otro si bo vòlg e dia kompleto Bo ta bai trèk e partido apesar di kuantu Senna ta gasta, sete loke ami i algun hende ku mi ta papia kuné ta bisa mi. Ya, e kos aki ta un wega di kuantu hende bo tin. Ora bon, bo por hasi donashon privá na un partido tambe. Abo ami, si nos ta simpatisá ku e partido, nos tur pega dosha i sinkuenta florin na otro, anto nos ta traha un presupuesto bunita ei pa nan por move. Na final di dia, Mi ta bai pone mi sen caminda mi voto ta bai tambe tiki ki men ya bo bo bisa fair kiko ta fair bo mester bin fuerte bo mester bin hopi fuerte anto tin bia ta tuma bo dos tres eleccion pa bo yega pueblo soberano ta tin un programa di radio consistentemente cu difunto Helmy Wills kimen tin varios angulo cu bo por drenta e cos aki. You can't go to Praia San Edward. Sa mi sa si ku nos ta hopi mas barato ku Sint Maarten. Awor lo bo bisa, ok, hè, como ta? Sint Maarten su kam style di kampañá ta out of this world. Tin hopi mas activations, hopi mas evento, hopi mas interes. An bo ke un laptop? Sè, mi ta naba un laptop pa bo vota pa mi. An bo mester e outo hür? An bo ke keda den hotel? Sè, nos ta regla e kos ei pa bo. Tur e comida costa hopi. Mi ta corda na television bia un politico di Corsou a bisa cu na Sint Maarten e gasto ta sigur shete bia mas tanto cu na Corsou. Djis pensa cu tin hopi menos hende ta vota. Tres punto cinco mion. Awa biniendo riba e aspecto di e kampaña Pone mi di bandera riba kaya. E kue tabata un pregunta ku mi tin òf ke tu bai. Bo sa e lastu lastu elekshonnan ku bo a mak mei ainda kue ta bin bèk manera di kon esei ta pasa anto e kue tin mag mes pone mi di bandera riba kaya? Bo sa tin un lei ta bisa bo tin mag di komuniká riba. kaya ke men riba vianan públiko. Awor mi no sa si uso di loke ta paso si e bandera ei mane sòru pa un chikon na e kai ken ta liable paso kon Tur tres partido paso tin tres bandera riba un pali lus. Ken a pone kai. Mi ta kere e ta un manera tòg simpel di kampañá paso e ta fásil pa pone i fásil pa kita tambe. Djis pensa e otro maneranan ku nos tabata hasi ántes programa na radio hopi hende ta tende radio mas mi ta impreshon basa vários partido polítiko a bin ku podcast ora bo wak viewsnan nanai nanai kemente bandera tòg ta un un muestra di forsa pa bisa di hey nos ta bira grandi kemente join nos personalmente ami no ta loke ku bandera anto fural lo mi mira tres kuater bandera di un partido na un bali lus ku a bira mi den kabes. mi parti foi dja domingo kaba nan kita tur bandera for di kaya paso nos ta kla ke cosa e. Exacto mati. Bo mester sabi hasta hasta carnaval ora nan ora carnaval pasa Bo mester kita kore kita mester kita kore mas tampoco. Correcto correcto si tin un ley tocante esey dikon no por tin un ley tocante bandera nan. No bia mi ta kere bandera nan ta un innovacion manera mi a bisa ami ta historian pero mi no ta haña Así como mi ami ta den minoria ke esaki, dus nos tin cu tolera banderanan. Mi den mes momento, ya, si yega subi kita un bandera, tin bia bandera nan mester kita nan mes. Sí, sí, sí, correcto. Bienta di Cuaresma, vooral awoki. Eh, dale un wens, man. Sea no, mi ta kere awo si, mi ta wak Firulais me mordemi, no. Dale, dale. Terwel bo ta así esey, um. Sí no dus e atrobe e e episode aki tabata hopi hopi importante pa ami dikon paso mi tin un algemene kenis mas o menos di kiko ta di kome i bebe e pero bai hopi mas deep riba e aspecto anto riba e topico aki ta hopi interesante i importante dikon paso. ta tin asina tantu voto ku no tabata bálido ku mi ta manera di kon bin tin tantu asina tantu persona asina na Kòrsou ku nan a bai vota pero no sa kon pa vota bo a komprende mi? Si, mi tin ku bisa. Dus, ku a tin sierto aspektonan ku por bai hopi mas mihó. riba riba e parti educacional di e sistema pero atrobe di di di con tin mester tin un tipo di di di investigacion si cu na mi parecer cu tin cu tuma lugar pa purba mehora e aspecto ey. Bon un cos mi por bisa bo ta cu tipicamente. E cosa no ta dje haltu aki, pero e eleccion aki ta den un discusion hopi grandi over di asistencia na voto. Bo ta imagina bo, bo tawela ta den rolstoel anto bo tin cu bay cun'e bay vota anto no ta tur urna uniformemente ta atende cu esaki. Bo a bisa E no por yena e rònchi, anto e nan ta deklará e voto ei inválido. Te me nota un hende ku ta sa ta falta di konosementu gewoon. Ya, e situashon a pone ku e hende ta tin ku hasi eso so. Mi a tende vários kaso dje esaki i e kònsensus di loke mi a tende i komprondé ta ku e. Movida aki tabata unu cu a pone cu nos ta tin mas tantu di voto invalido. Paramental dal un chicken wings mas te wea mi ta checa luz. Sea luz a sacudi. Fallo tecnico. Si dus bo a bisa mi otro be cu ya otro be. Anto e ta duidelijk e ta duidelijk parti ey ta hopi duidelijk Tin Pa mi mester dat pasa den casonan dje. cu bo sa bo mester bay cu bo oma, cu bo opa. E ke bay vota cua ta comprendibel, bo sa e tin cu haciu su su derechi. Pero then again bo sa investiguel un tiki, mi no ta kere cu mayoria di e votonan ey tabata door di esey. No, mi ando ando p'esei mi ke boga pa e hende ku no por vota independientemente laga buska un opinion kalifiká di un dòkter, bai sega dje mi tin intenshon di vota, mi no por vota mi mes, na mi un karta ku mi por hasi esaki. Ok. E aha, dus atrobe laga nos bai bèk. Nos tin preelekshon, oh sorry, e entrega di e bo partido Bo lista? Bo lipsa, esakto. Bo tin preelekshon, bo tin elekshon. Pakiko nos ta vota p'e? Sè, e kwait un koku masha difísil mes ku tur hende ta sè, mi ke pa bira minister. Pakiko nos ta vota p'e? Nos ta vota pa parlamento, ke men nos tin na Kòrsou aki nos tin tres kurpa ku ta goberná e pais. Bo tin unu ku ta ehekutivo, ku ta e ministernan, ku ta e gobièrnu. Bo tin otro cu ta corte, ora nos tin disputa nos ta bay saca nan, puntra nan hey, whatever. Anda nos tin parlamento, unda esaki bo por scoge hende dirigidamente pa esaki. Ta pesey nos ta postula, ta pesey tin binti un asiento, ta pesey ora nos haya e cantidad di hende cu a bay eherce nan derecho di voto, nos a dividi e dor di binti un pa saca e loke nos ta yama e kiesdeler, anto bo mester pasa e kiesdeler pa bo haya bo prome asiento. sa pasa y den e pas den caso aki el a pasa tambe cu a sobra cuater asiento cu nos no por a parti paso ni un hende no a hala e anto nos ta wak ken di esnan cu si a hala asiento tin suficiente voto extra pa haya un loke nos ta yama restzetel. Bo ara pero e restzetel ey ta bay pa partido e no ta bay pa persona. Ni un par, ni un, exacto, ni un candidato riba no, lista. No, riba ningún candidato. Ni un, eigenlijk, um, casi no sa pasa cu hende na riba lista ta hal nan mes um, asiento. Cos ta, bon, den eleccion kiela pasa varios biaha si, pero e no ta cos usual pasobra na Corson nos gusta vota riba e lider. Correcto. So, hopi biaha e lider ta bira e ejecutivo anto ta ceta e opinion of loke ta goberna hende su pensamento kico nan ta vota, con nan ta vota. Esei mi ta haña, esei mi ta wak-e asina tantu bido. Ja, e, e. Ku e lider polítiko riba e partido ei òf riba e lista ei mayoria di bia ta haña e voto, dikon paso e ta number uno riba e lista? Pero te nan ta propagandá tambe, ha? Klaro, klaro, klaro. Op un gegeven moment bo sa mas ken ta riba e lista, bo ta bai investigá, e no ta un proseso ku ta pasa asina frekuente. I loke mi ta haña, ku hopi hende ta Ora tin elekshon i mi tin e impreshon e aña aki tambe ku den e último siman nan a disidí kinan di vota p'e. Sí. So hopi hende Sí. tabata e e sa Lei no me mekí ku- idea pero don't know which one. Laat me konta be kogi. Akinan na Kòrsou nos no e sistema di e adrès no ta optimal mesun kos ku Sè, Sè. tende. No ta mesun optimal ku na Hulanda. Bo por tin un adrès registrá na Kranji, Pero bo por ta bibando na otro adrès. Korekto. Dor di mil i un motibu. Òf bo ta bibando na un adrès legítimo ku Crunch lo rekonosé, anto bo tin por registrá otro kaminda. Eksakto. Biniendo bèk, mi a mak mei esei e aña aki dikon paso mi no bai kambia mi adrès, dikon paso e adrès kaminda mi ta bibando awor aki no ta registrá na Crunch, anto pa mi bai hasi esei bo sa, interumpa pamentu, anyways, Bo skrèf e lo kaminda ku bo sa ku bo pòs ta yega. Mi pòs a yega na mi adrès bieu. Anto pa mi bai ayanan, bo sa mi di mi no ta bai hasi esei. Te den lastu siman mi di bo sa laha mi bai investigá, buska informashon pa wak unda mi tin ku bai buska mi ke bo karchi pa bai vota. Bo duplikado. A kranshi bo mester a bai busk'é. Masha lia mes, danki Dios. Aña bo teke sinta sinku minuut maksimal bo ta wòrdu yuda bo ta haña bo bo bo bo karta bo karchi pero riba e dia ei bo sa kuantu hende m'a wak den un ratu i ora? den chi sinku minuut por ta m'a mira un shen hende ta buskando e pida karton ei sea. Dus esei esei tambe mi ta manera di di kon esei ta sosodé asi. Danki Dios atrobe e sistema òf e proseso a wòrdu optimalisá korektamente ku tur hende por a bai buska nan karchi na tempu. Ya na na kranshi Hasta promé bega òf promé dia, kranshi. si. Ey Un sa dia pasobra promé. bo tin ke saka sedula tambe tin unda tur hende tin nan em legimatashon.

ai di ainda dor di cierto otro motibunan pero e lo a keda di hañele aki dos siman des ora e episode aki un siman despues mi a puntrele bo por vota e di actually si pero dor cu mi no tin mi ID ainda mi no por a hacele anto mi ta mene con bin p'esei e pregunta aki un persona cu bin fo'i Hulanda anto tin menos cu un aña Ante tin su ID e por bai vota? Bon, si bo tin bo ID, sowiso bo bai vota, pero tin un caveat, cu ora bon cu ora bo nace na Hulanda, bo biba na Hulanda, bo ta toch un stranhero pa nos akinan. Exacto. Dus bo tin cu haci e procedimento pa bo inscribi bo mes, etcetera. Por ta e proceso ei no a cana, cu e ta inscribi na tempo, paso pa bo ta den pa bo cay den hendenan cu por vota for di binti un di december nan a cera e registro. Ke nan si e cosa ke pasa despues binti un december, a bota wak ok eri e no por vota un style pa bo vota. Exacto ok ok m'a comprende dus e persona aki no por vota. No no por vota. Si paso m'a keda mucho. Paso bo por a bay a m'a bay cu mira e bo wes tin hende bay cu nan passport cedula no ta necesario bo mester ta ingeschreven na Corsou. No pero m'a puntra mi mes manera di con un persona cu no tin un aña ainda na Corsou. por tin e derechi di voto djis paso e tin e pasport hulandes. Si si si, no, mi ta kere ta samuel den e procedimento, e corte procedimento a keda cla despues cu a Pero no, cera, anto e ta e ya. ta duidelijk, e e e informacion ei ta valido. Hopi hopi danki pa aclara e punto ei. E mes mes cos ta pasa cu na dos mil dieseis nos a tin eleccion, anto e di e mi a vota, Gobièrnu a kai den sinkuenta i seis dia, ta tin elekshon na aprel. Ami ta tin un vakansi di bubo mes a, ami ta bluki mi vakansi años adelantá kasi bo bisa. Anto mi no ta bai tei e elekshon ei. Anto bo sa mi a ekspresá e ei hopi laf, mi no mi no por vota. Un otro hende a kòment riba mi post, e biba mi, bo sa, bia pasá ami no a vota pasobra mi tabata afó. Entonces e biaha aki ami ta vota na bo lugá. Anto mi di, ok bon, bo sa ta great pa bo konèkt ku hende riba e kos ku bo sa ku hey.

Tin beintiun asiento, anto dependiendo di e partido anto cuanto e partido ey logra di haña a base di nan votonan cu nan cu nan haña riba e dia ey bo ta haña cierto cantidad di asiento. Correcto. Explic, duna mi explicacion di con cierto partidonan ta traha cu otro. Bon, prome kos mi kier splika ta ku por pasa ku dus si normalmente e lidernan ya tur e votonan e hendenan ku ta drenta parlamento ta e sekuensha dje lista p'esei ta importante pa bo ta n'e number ku abo ta sinti bo komodo kuné. Pero si abo ta number dieseis anto ban haña tres mil nèt e kiesdeler abo si ta drenta prome ke number dos. Pasobra ta abo ta esun kasa ka bo asiento. E hende vota pa abo. Dus ta bisa e ta importante pa bo sa ken mas ta riba e lista pa bo mira, ok, no, ami ta, mi ke tal hende ta vota p'e. Tipikamente mi tambe ta hasi cosas si mi ta vota riba e partido di mi escohensha, pero mi ta vota riba e hende mas yong, tipikamente mi ta favor hende yong. Bon, mi ta favor tur hende, pero mi ta favor un hende ku a dispa ami tin kurashi pa subi lista. Dus esun yonga di subi lista ei, ami ta disidi sostene. Ok, ok. Anto ki ta pasa, hopi bia no tin un partido ta haña mayoria. Anto e mayoria aki ta djesun den binti unu, anto bo ta buska otro partido ku ta willing pa koperá ku bo kuater aña largu, forma un akuerdo di gobernashon pa goberná kuater aña. Anto bo ta buska e mayoria ei den Staten. Anto e kos nos ta yama un koalishon, tur hende ke keda for nos ta yama oposishon, Anto, ya, manera nos a mira varios aña cu coalicion nos a goberna, semper nos ta mira na Aruba con avp ta saca djes dos of mep ta saca djes dos, nos a mira e ultimo dos eleccionnan mep a traha cu coalicion, anto e biachi e cos a bolto, awe na Corsou nos ta biba cu un partido aña djes tres asiento, of alega djesun plus dos reazetel, anto e ta goberna soso, un di mester e formacion. Casi bo bisa bo sa ken de gabinete siguiente caba. E cu ta record serio pero tabata di si e tabata mi tin cu bisa e ta un record bo sa segun mi hende riba e lista mi es no a verwachta abrumadormente asina aki mi ta kere nan sa cu nan lo a crece nan lo a haya hopi voto pero pa bo yega na diestres coron bon de laster biaha cu a pasa diesnuebe seis shete Tempu ta tin hopi ménos partido, anto tempu e hendenan tabata vota segun party line. Pero awor aki, si bo kompará ku último elekshon, e ta un un teremoto di loke a pasa. Anto, ya, mi mes tur a spera di haña un mayoria, pero ora e actually pasa ta mira kende hendenan mes a kende wòt. Si bo wak na urnanan, seis shen sesenta voto, sinku shen ochenta voto no ta wega. Anto awor aki ku nos tin e resultado bo ta mira kuantu hende a faboresé un kandidato en partikular ku ta riba un un puesto ku típikamente e puesto di mas laf den gobernashon ken ta tin finansias ken awor riba sèn number muilik pero ya politika a kambia no ta hasi politika di otro manera medionan sosial ta permití hopi kos anto e persona a bira mas popular anto. Ya, nos ta caminda, nos ta. Biniendo bek riba e parti di oposicion y coalicion, cu cuanto ban bisa partido X a haña tres, e otronan a haña uno, cuater, pero ni ende, niun di e partidonan a logra haña. kantidat di seitel sufisiente pa hasi esaki ku a pasa e aña aki? Ku kuantu partido un partido por traha kuné? As many as you want. Bo por forma un koalishon ku henter state mes i bo ke. Pero ya, bo mes sa tin polarisashon, den di sierto partido no ke traha ku otronan, ke men Bo ta spera cu abo gana haya mas tantu voto, anto abo ta forma. Mi ke cue un ehempel na Aruba. Na Aruba e cos tabata hopi tight. Segun mi ta un diferencia di no mas cu tres shen voto a pone cu un partido a sali dilanti, anto e di ya ta abo ta esun cu nan ta yama pa forma coalicion e orie. Si ta binti y un hende, binti y un lista a saca binti y un hende individual bo tin cu forma un gobierno cu diesun hende te ainda. Kimen, no tin límite pa hasi esaki. Antes tabata asina, bo ta forma un kolekshon te ku dieshete asiento, pero últimamente kiel a bira manera, no, no, no, nos ke tene ene afó pa nos tin mas puesto pa parti. Mira, mirando e e sistema aki, bo ta kere e sistema aki tin algu na drecha na dje, den e sentido ku si si mi vota pa un partido, kon bin e partido ei ta bai traha cu otro partido sabiendo cu maf vota pa abo so. Bo sa semper cuida un cos fafelu pasobra nos nos a adopta e sistema aki for di Hulanda. Nos mi bisa nos no sa mihor pero nos a bai tras dje cos aki anto e no ta necesariamente loke ta klop cu nos aki nan na Corsou. si bo wak. Otro caminando den Caribe, nan ta reparti nan pais dor di pa distrito, anto un hende ta postula su mes den e distrito, su a bisa ami cu bo ta biba den e distrito, abo ta un partido, ami ta otro partido, ami ta bay contra abo, e partidonan ta contra otro si, pero ta ami contra abo, anto mi distrito ta disdi ken ta mi hende pa representa nan, Pero esei ke mende ku ora bo ta den parlamento, bo distrito ta bini dirèk serka bo, pasobra nan sa ku ta na vota pa bo. Korekto. Anto e kos ei ta sinti un tiki mas serka di loke nos ta hasi akinan, pasobra bo mester sa barionan, ta kòrda ocho seis kuater, kuater seis dos, tipo di kos asina ke ka bini dilanti. Mi ta sinti ku e ta un manera hopi mas direkto pa skohe bo hende ku ta representá bo. Tin otro manera ku nos ta papia di dje den un grupo ku ta pensa pa kambia e kos aki. Pa hasi e ku bo ta haña binti un voto. Dus bo di mas di skohe binti un hende di tur e hendenan ku a postulá, anto di aba skohe bo ful parlamento. Ta mi ta un idea. Pasobra e ora ei bo ta duna, bo ta wak no solamente e hende ku ta bo preferensha, pero bo ta skohe, pasobra na mi bisa esei aki, tin un hende malu riba e bon lista pa bo, tin un hende bon riba e mal lista. Anto di bo ta bota directamente pa e hende, e hende ei ta haña su asiento e ora ei riba e mes papel vot, pa e parlamento. Ami ta kere siti un kos basta great. Hopi kos no? Ey, hopi, hopi informacion, hopi informacion, hopi informacion. E atrobe e episode aki eigenlijk nos mes a hacele hopi mas trempan, pero kita segun abo, atrobe estaki ta bo opinion, kita e mihor manera pa scohe un partido? Kita, wara wara, laga mi haci asina aki, kita e mihor Kosnan ku bo tin ku hasi pa krea bo opinion pa uiteindelik bai vota pa ex partido. Bon, tipikamente mi ta bisa hende lesa nan e partij programa djis pa bo tin un idea di kiko hende nan ke hasi pa bo, ku nan ta mira e problemanan ku abo ta mira den sociedad. pero mi sa cu e cos aki ora bo bai forma un coli vooral ora bo tin cu forma un coalition e ta pega paso abo tin cu laga algo caya pa ami e algo anto ami tin cu laga abo mi sa cu nos tin cu forma un cos hunto dus por ta no si no ta e manera mas great pa wak ken bo ta vota p'e e ta importante si ami ta gusta wak Konsistensha di opinion, Anto, ora tin kambio di opinion a base di kiko e persona ke a kambio su opinion. Hopi bia nos ta mira hende, ah no, mi ta pro pa subi penshun. Ok, sea pero kon? Mi ke hasi traha tres mil kas na Kòrsou. Sea mati, great, pero niun hende no promé ku bo no hasi el'e. Kiko a ta pone ku Abel si ta bai hasi el'e? Korekto. Ami ke bai luna ok nos no tin un programa di espacio nos mes tin bai traha cu nasa o con dus tin varios cos cu bo ta mira hende ta grita eyfo anto priminti pero mi no ta mira nan ta pasa of mi no ta mira nan factibel anto tin bia wende bo bisa un cos basta out there manera mi ke organisa miss universe na Corsou bon ta dun I think. Um, pero kiko mi ke logra ku organisa Pues ei, Miss Universe kinan? correct. Ki ki ki mi te saka fo? Ki mi di kon e kiko ta bale la pena kinan? Um, hopi bia bo tin hende ta papia kon nan konsistentemente, pero konsistentemente nan no tin supstansha. Anto tin hende ta papia kos ku ya por ta bo no ta ni eens kuné, pero e konsistensia dje hende ta duna bo ku mi por verwagt esaki dje persona aki. Ami te kos e te kos ku mi ta wak mas tantu. Um, kon konsistente bo ta, anto kon kreativo bo ta tambe. Tin bia E cos cu bo ta bisa ey ta zona wild pero tin bia ta club mi ta cu un ehempel hopi hende ta papia di economia sey ah mi ban crece economia ban kico economia crece den ultimo cuatro añanan deretao boso no ta acorda cu na dos mil binti nos a bay like e nivel di mas abao cu nos a ever por a bay nos a perde casi binti por ciento punto ta mas di nos economia pasobra refineria cera tatin covid. Dus úniko kos ku ekonomia por a hasi entre binti binti un ku binti binti siu ta krese. Recover, Si, esaki. e recovery. Dus segun mi ta dos mi binti kuater pas òf ta kuminsamentu dje aña aki nos a yega kaminda nos ta ta na binti binti diesnuebe. Dus si, ekonomia a krese sure, pero e no por hasi otro kos. Awor kiko ta e kosnan si ku nos por hasi ku ekonomia at this point? So nos ta, mi ta kontentu ku nos, nos ta na e sa trenta ta kuminda ta manera mashá pro on the turismo kant. ta contento cu nos ta tin turismo cu nos por a drif pero ami no ke drif so ami ke soar mi ke bula anto kiko ta e cosa nan cu ta club cu nos economia aki purba splica un hende con economia di un isla ta hinca den otro no tin buki cu ta splica e cosa ey ke men e hende cu bini propone algo netamente pa economia aki nan bisa ah cu a ken sa papia cu a ta club pasobra mi no lesa den buki ya cu mester tin un tiki espacio pa e creatividad ey tambe. E asientonan. Hesus. Nos a bini den e asientonan bek. Des e aña aki IMF kaba bai ku chis tres. Chis tres, brother. Kiko esei ke men pa gobierno. Di e mala lenga di ta number di mala suerte. Kiko esei ke men pa gobierno. Kiko esei ke men pa un partido, pa e ministernan. Parlamento. Esaki ke men di ku dos hende den Parlamento por rabia bai ku nan asiento sin influensha Gobierno su kaida. Ku ta un posishon super komodo pa bo tende dje. Esaki ke men di ku kasi por bisa garantisa nos tin un Gobierno pa kuater aña. Dikon mi ta bisa kasi? Pasobra mi konosé hende No e hendenan den e partido ei, pero mi konosé e genio di hende, anto tur hende por haña un momento ku nan ta sinti nan mes ku no pero ta mi a sòru pa tal kos, anto kuminsá trèk pa haña algu for di dje. Anto tin bia e trèkmentu aki ta resultá den kosnan indeseá. Bo djis pensa bo tin nuebe ministerio, diestres parlamentario, nos ta na binti i un hende. Pa kada ministerio bo tin shete miembro di kabinete, ke men nos ta papiando kaba di sesenta i tres hende, ta hopi hende ku influensha ta bini di e mesun partido. Ke men loke lo baña normalmente den un koalishon ku tin bia bo tin ku Stuvi ku otro basha awa den biña. Awor riba ta hañá bo ta siña paden den bo organisashon i hende nan por revelá nan mes. Ta bai ta un opgave difísil. Mi no ta kere ku señor Pisas no por hasi esaki. E ta coach di futbòl, dus e tin abilidatnan di liderazgo, pero e por hañá ku sorpresa tambe. Pero, Mi no tin rason pa kere ku nada ta bai kibra por lo pronto. Mi ta kere ku sigur kuater aña Ki ki Nos ki loke. ki efekto e djes tres zetasnan tin e riba podernan gubernamental? Kompleto, Des- mester de- konsultá ku niun hende pa pasa lei. Eksakto. Ke men di wit den un partij raad nan salí e ei hende ki ta disidí van tende ta kinan nos ta bai ta kinan ta pasa ende lets go. Asta si un òf dos hende di sa ku a mi no ta ins Basta bo tin bo djesun you're fine. Exacto exacto. E lo ta cumbine e partido si di busca un partido di oposicion pa traha mey pasobra e ora bo ta mustra tambe cu bo ta pa tur yu y Corsou bo no ta bisa nan cu a vota pa bo so. Exacto. Anto si ami lo haci si ta tip tambe hey hey paso. M'a mira tur hende yama danki na e hendenan k'a vota pa nan. Parami ta yama danki na tur hende k'a sali na kas bai vota. Asta esnan k'a bai vota invalido, pasobra nan ta tin un disposishon di vota pa futuro di nan pais. Anto, ya, por ta enan no a vota pa bo, pero nan ke algu sí pa nan pais. Anto, bo tambe mes, awor bo ta responsabel pa nos tur. Nos kòrda ku ta pa nos tur e kosnan mes ta. Pero awor sabiendo ku nan tin asina Mi no kere mi asina tantu poder, pero uiteindelik si, paso bo por saca ley anto aprova nan riba bo mes partido. E ta agilisa e proceso. Paso tin bia mi ta cora den gabinete Reo Genat tabatin e leynan di cannabis, anto for di coalition mes tatin zonidonan cu hey, nos no ta pro e cos aki, nos e cos a wanta. Imagina bo na dos mil diesocho nos a inverti den cannabis. Awor ke nos ta tin un industria mas banda di turismo. Correcto. Pero door cu den e partidonan ta tin un tiki hey nos no ta kere echt den e cos aki e no a pasa. Si MFK a worde aki den su partido disdi cu e cos aki ta pasa, e ta pasa en punt. Pero bo ta E tin su e tin su beneficionan. Bo ta kere esaki tambe ta manera un un arma di doble filo cu Si. uiteindelijk aki cuater aña tur hende por bisa oke nos por si nos bay back den tempo cuater lazo añanan cu a pasa aki Nos por mira cu ex partido, des case MFK, a haci esakinan. Anto no tin niun tipo, no, no, mi no ke bisa cu no ta tin niun tipo di control riba nan, pero ta nan a aprova e Si, leenan anto entrenan. esey ta tres un responsabilidad hopi grandi, paso bo no por bisa cu ta otro partido a haci ele. Correcto. Ta bo y ta bo. Anto esey ta e balance di check, check and balance cu nos ta papia di dje, pasobra antes bo bira di, ah, ta e otro partido vota p'e, ami ta aden. Sè, awor ke ta bo mes. Ke men bon. Tur kos ku bo hasi, bon i malu, ta bin kai pa bo. Anto tin un kos ku mi ta sa si bo wak e lista di e vote gethersnan durante añanan na Kòrsou. Don Martin a binti piko mil voto, Maria Libeda Peters binti piko mil voto, Miguel Purier, Boy Rosendal. Tur e añanan ke bai elekshon bia haña hopi voto, bai elekshon di dos, di tres, di kuater bia whenever, anto haña tiki. El mesun pueblo cu ta ponebo na e luga ei, t'esun cu bo kitabo, cu e mens si bo no a trapa ei, e einde di e exercicio. E ta tin un par di e lider via candidatonan den e listanan cu a haña mas cu un zetel. Kico e zekelman? Bon, nada, e zekelman di cu nan a carga un par di hende riba na lista, Anto tipikamente ya mi ta ferwagt señor Sylvania, señor Pisas, tur hènnan ku tabata minister bira minister atrobe y ta un apertura pa bin ku karonan nobo, señor Hato mes no ta un hende ku a figurá riba lista di MFK kuater aña pasá pero ta minister di hustisia y bo ta mira aña basta un par di voto dus hende nan ta sostené. Bo tin algo mas pa agrega? Bo si manera un cuarenta y pico minut aki ta bay. Bo sa loke mi ke hasi tur hende consciente di dje ta cu mi a expresa den weekend de cu mi no ta bay vota mas pero mi ta cansa di dje mi bisa bo e eleccion aki a cansa mi. Con con ki Kon bo dia a bai riba e dia ei? Splika mi kon esei a bai. E dia ei tabata un dia di trabou eindelijk pa mi pasobra ta tin varios kos ku nos mester hasi pa mi trabou ku ya te dia mi a haya chèns pa hasi. A sali mei ta trampami bai vota, mi a vota ocho sero sinku, kende mi a na ora, mi a habri ocho ora, mi ta para dirèk kla pa vota. Despues mi a sigui traha vòl koos notisia etsetera. Tabata basta un dia di sinta traha mi laptop produsi. Pero e elekshon aki en partikular tabata exhausting pasobra bo tabatin elekshon, karnaval, kambio di aña, tur kos tin ke bruha den otro anto Eingele bo no sa ki unda esun a kaba anto e otro kuminsá. Kemen mi ta debou di e impreshon ku despues nos ta den Kuaresma anto tin dos tres jump in pa bai paso kosnan ta going on. I e kòmbersashonnan tambe ta kòmbersashon di hopi hende ku no tin idea di kiko a hasi. Anto mi a ekspresá mi di mi no ta bai vota mas, mi ta kla ku e tenshon aki. Exacto. Pero obviamente mi ta bin vota si kende biaha, mi it's not something I'm gonna just give up like that. e cos aki no ta un cosa cu ta pasa cada cuater aña, e eleccion ta un cosa cu ta pasa tur dia, bo tin cu keda volg. Un hende ta bisa, sea pero mi no ta interesá den politica. Well, ta administracion di bo pais. Kosnan ku pasa awe tin efekto aki kuater aña. Si si nos bin ku tur es teks, tur es fee awor aki, e ta trese sèn den sa den kaha. Ke men bo mester ta aware ken a bin kuné, kon el a bai, kiko a pasa kon e kosnan den ka den otro. Wegen funds, uno no sa saka direpente tantu sèns ni pa asfaltá kaya. Kon por ta e kosnan ta pasando? Kiko ta bienestar? Anto ta un kos ku mas den kalkulashon. di inflashon. Bo kue bo salares for di e bo kuminsá traha trèk'e dor te ku awe, e salares bieu a ya kuantu e ta awe ora bo korigí e pa inflashon. Anto kompar'é ku bo salares ku bo actually tin awe. Den mi kaso e diferensha ta tres shen florin. Dus awoki e salares ku mi tin awoki ta tres shen florin mas tantu ku loke mi a kuminsá kuné. Mi no a bai dilanti. Pero somehow bo ta sinti pa bai dilanti pero bo ta bisa cu prijsnan ta caro. E cos un cos nos mester siña comprende. Pasobra nos ta gusta papia cu economia crece, nos ta sinti den nos sacu but really ama crece ta tende mi tatanan ta bisa binti sinku cent ora bo a haña binti sinku cent ta gloria paso ta net un limonada cu un pan dushi na scol. Binti sinku cent bro no. Ami conoce pan lefi pa cincuenta cent. E mes un pan lefi awor a keda tres cincuenta. Anto si nos no paga atenha riba e kosnan ei, informashon por pasa nos forbei, anto bo ta tuma un desishon a base di algu ku no ta realmente e kaso. Awor, ekonomia tambe ta persepshon. Si bo mira kos ta kana, bo ta sinti ku kos por bai mas mihó pa bo. Ok. Pay attention that's all I want pay attention full four years. Kita kita otro consehonan cu bo por duna pa e siguiente eleccionnan. Bon, tin un cos hopi importante. Pa e pa e personanan cu ta bay vota. Y pa e candidatonan tambe, por ta. Si, ta net así mi ke bisa. Mi mensahe ta mas bien pa e candidatonan, m'a tende hopi hende papia hopi cos. cu completo no ta clop. E ta bay contra cosnan cu nan mes tin skibi den nan programa di partido. Mensen, nos ta mira boso, anto e rekening ta bini ora e cos no pasa. Paga bon tin nu, haci bo trabao. Esnan cu tin cu bay vota, e pais aki ta di bo, tur cos rond di bo, no ta importa cu bo ta biba pariba, lagun ta mesun di bo cu esnan cu ta biba na lagun. Nos tur tin cu siña E kos aki anto tuma desishon ku ta kumbini nos komo pais. E ta algu difisil, pasobra ora ami mira bo drenta bo SUV anto ami tin ku bai ku mi kachipin, mi ta bisa Manuel tin mas ku mi, dus ami tin mas derecho di haña kos ku Manuel. Pero that's not how it works, den e pais aki nos tur ta igual. Loke nos mester hasi ta kon nos ta komprende kiko nos tur tin por bai dilanti kuné. Tin bia, pa pais bai dilanti, Manuel ku su SUV tin ku bai un tiki atras. Pero hopi bia tambe, He ora henter pais bai dilanti, Manuel tambe a bai dilanti cu su SUV. Anto nos mester comprende e cos ey. Mi ta spera cu nos inverti un tiki mas tanto tempo dje cos ey. Anto tin un cos cu mi a lesa riba Facebook, riba Instagram, un post di un hende afo. E di, Dor cu nos a stop di papia di politica, nos no por tene conversacionnan sano cu otro, anto p'esey hende por gaya nos. Anto e cos ya bisa mi hopi, e diga cu mi, Ey, berdad, nos mester siña bay e combersacionnan dificil, paso t'asina y bo ta siña, asina bo ta crece. E diferencia di opinion no ta disparce. Claro. Dia binti dos meinta, ora nos a lanta, bo tin e mesun bisiña cu bo ta tin desacuerdo cune, pero no tin eleccion mas. Awo cuatro aña nos ta besi dushi cu otro. Ahh, ta esne. Te men, paga tinu. Pay money nan shi. No, thanks man. Thanks, thanks. Hopi informashon en dit, foral si si bo ta un persona ku ta bin for djafó anto bo tin e oportunidat di bai bota, e ta ègt hopi informashon. Asta personanan ku ta bibando años largu ku a nase akinan na Kòrsou, nan sa kita aseites, nan sa kita partido polítiko, Pero nan ta kere nan ta vota pa minister. Atrobe, si. Sierto kosnan chikito asina ta ègt. Ya importante pa aclara. Ya. Foral pa pa pa pa e siguiente eleccionnan paso atrobe bo ke sigui crece como pais anto bo ke sigui crece como persona cu bo sa cu bo ta haciendo e bon uso di bo derecho Correcto. como como abo ta kere ta e mijo manera. Correcto. Danki man, Manu, appreciate it. un placer. Kòrda dal bo wings man. Oh. E danki pa te. Mi ta spera boso a komprendé kiko e splikashon di wi Don Royer tabata ta awe. E mi ta spera boso tur a bai vota esunnan ku por a bai vota. Anto esunnan ku no por a bai vota e ki nos por bisa di eseinan? Promé ku nos bai, ki nos por bisa di eseinan? Bo sa, mi ta traha ku hopi hóben, anto ta tin vários di nan ku a bai vota pa promé biaha, nan no sa ke pa hasi. Konsultá ku hende rònt di bo. Papia over di polítika. Bai e kòmbersashon difísil ei. Lo bo sin hopi. Pero e personanan ku no por vota. Vota pa bo pais. Mi ta, mi tin, wak, mi no ke bisa ku mayoria pasobra mi no ke generalisá, pero hopi di nan, nan tin tino. Nan tin tino, anto mi ta kere si nan lo por a vota. E cambio drástico ei di cantidad di persona extra cu lo por yega den e eleccion aki, por ta lo por a haci un cambio masha drástico mes. Bo sa, manera bo a papia di bo colega cu a yega mucho laat pa vota, tin un grupo basta grandi cu semper e cosa ta pasa cu nan, bo no por controla esey. Manera a bisa eleccionnan ta un cosa ta pasa ora nos bay vota, ta un cosa ta pasa tur dia. papia, kòmbersá, dialogá, partisipá, tin vários otro manera di partisipá demokratikamente ku djis e parti di bai vota. E parti di bai vota ta esun mas haltu, pero no ta e úniko. Ey thanks man. Mi ta spera bosan a trobe a siña hopi. Mi ta spera bosan por share e konosementu aki tambe. Bo sa. Compartié cu bo primo, cu bo prima, cu bo mama, cu bo ser querina. Cora comenti bao tambe pa ken boa vota, no gaña. Cora comenti nan ki bo ki ki bo perspectiva ta tocante eleccion. E con esey a bai cerca bo si bo a comprende mayoria di e di e aspectonan cu nos a cu nos a touch base riba dje awe. Si no comenti nan anto nos a purba di contesta e bo preguntanan. Cora pasa cerca captains tambe, cora Djali Wings nan. Wings nan nos tin a bai